Big up Prince nie AKA Medwam I am the king of Nnwamu Aha ɛyɛ Medwam TV ɛna wo ankasa no wohwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛɛ wobɛ fili no abɛ check na wobɛyɛ da Medi kan aka akyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi a subscribe sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde video biara to mu a wo nsa ɛbɛtumi aka The Medwam Show ɛna w'ani gu so a wohwɛ yi Na ɛnnɛ nsɛm wɔ hanom a yɛba bɛdwendwene ho no, nanso ɛtumi nso akyɛ yɛn adwene wɔ hɔ. Bayifoɔ ba na me ne no atra ase. Ɔmaame yɛ bayifoɔ, ɔpapa yɛ bayifoɔ, ne wɔfa yɛ bayifoɔ, ɛna ne mma nyinaa nso yɛ bayifoɔ. Ɛnam sɛ ɔmaame yɛ bayifoɔ nti no, maame no awo no amene ɔno nso abɛyɛ ɛyɛ ɛba, ɛnneɛ ɔno nso so yɛ bayifoɔ ɛba. Bayifoɔ ba wɔ hanom, na nsɛm a ɛwɔ hɔ no, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛne dɛ, bayifoɔ ba! Akwasi, eh! mpaninfoɔ ba. Akwasi, ɔn sɛ madi kan aka, Ghana ne de ne ni baabia. Dabi. Ɛɛ na wo ka ne sei a, ɛnyɛ anno kɛkɛ o. Me, me maame, me papa, me nuanom nyinaa, me ankasa, mayɛ bayie 27 years. Yes.
Ɛna madi bayihene nkoaa 14 years. Yes.

Deɛ Nyame pɛ na ɔyɛ and sometimes tebea bi wɔ hɔ a wo kɔ mu wote aseɛ ɛkɔ sua biribi yɛde wo kɔɔ mu na yɛ bɔne ɛnyɛ but wakɔ sua biribi a ɛnɛ wo nso wode reboa nkorɔfoɔ bi a sɛ ɔhaw kɔ obi abrabɔ so a wotumi kyerɛ no kwan a wɔmfa so a ne ho tɔ no deɛ Kwasi bayie no ɛna Kwasi bayie ɛnyɛ ade bɔne o wote aseɛ bayie yɛ ade papa ɛyɛ Twi kasa yɛfrɛ no abayie wote aseɛ na nipa bi a yɛawo no biara nso wɔ bi Na yɛyɛ deɛ ɛnyɛ na yɛyɛ new no wɔ Africa ha no ɛyɛ bayi kɔkɔɔ no. Wate aseɛ? Baa deɛ ɛyɛ bayi tuntum, bayi fufuo, bayi nyansafoɔ ne bayi kwasea no obiara nnim. Baa deɛ ɛnim no ɛyɛ bayi kɔkɔɔ pɛ. Ɛna bayi kɔkɔɔ no yɛ woka sɛ bayifoɔ yɛ sɛ ɔwe nam, woka sɛ bayifoɔ yɛ sɛ ɔkum nipa. Bayie no yɛnnim. Akwasia dee bɛkyerɛ bayisɛm mu yie no Obi te fie, wobɛhu sɛ ɔyɛ bayifoɔ. Wote aseɛ? Ɛfɔsɛ obi bayie koraa no wonim. Maame nkyerɛ saa bayie ketewa wei. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a wone nenam wɔ ho. Akɔse ne kra no adi gua po bayie. But wɔnwe nam, wɔnkum nipa. But sɛ wobɛyɛ biribi na ka kyerɛ no sɛ, wote aseɛ? Akɔse, oh, mepɛ sɛ ɛkyena manya sika bi ka menkɔtɔ car. The moment a bɛka saa asɛm no akyerɛ no no, sika no nyinaa bɛhye. Ebi ne afie aso asenega.
So ɔbɔ fiɛsua sini kɛ din bia. Na ɔbɔ fiɛsua sini kɛ ɔyɛ bɛyifoɔ. Me ba, me ba, nya abote, bɛnte, nya abote. Ɛfiɛsua sini kɛ ɛde nsɛm bi abɛtu dwa. Na saa nsɛm ɛfiɛsua sini kɛ ade bɛtu dwa no, ɛɛ ma me, ɛɛ ɛma wo hu saa nsɛm no. Na wo wɔ biribi ka fa ho a, na wa ka fa ho. Na ade korɔ nti a wo sɛ ɛfiɛsua sini kɛ ɛyɛ bɛyifoɔ no, wo wie so so a, wa tumi so akyerɛ mu so so ama me. Asia Suasega ade abɛto dwa sɛ ɛyɛ Rev. Ɛyɛ Kwaku Bɔfoɔ. Aayɔ! Aayɔ! Aayɔ! Ɛnnɛ yi ɔhene no a ɛɛm yɛde no adi wɔ ɛyɛ Nkraman mu no ɛɛm wakeka nsɛm bebrebe ade afa ho. Wo a wohwɛ me yi, wo deɛ yɛnkɔ na yɛnhwɛ a little bit of ɛyɛ video a ɛɛm Rev. Ɔbɔfoɔ yɛde no dii hene no. kakra bi mmra. Yɛba sei paa, asem a Afia Schwarzenegger aka no mɛka akyerɛ wo. Yɛhwɛ mmra.
Amammerɛ ne amanneɛ akasa. Asa wei nyinaa no ɛka biribi. Ɛkasa, ɛkasa. Ahaa abranteɛ no otumfo adamfo ne ne nana no wahu skills a ɔyie yeah. Aha.

Ɛfiri asoɛsere agya ɛhwɛ ɛyɛ ɔwɛrɛ no ɔbɔfoɔ sɛdeɛ ɛnnɛ yi yɛde no abɛdi ɛyɛ ɔhene no wabɛtwerɛ nsɛm bi de ato ɛyɛ ne twita ɛna yɛasan apostu ɛwɔ ne instagram na sɛdeɛ ɔsi twerɛ no bɛto hɔ nom no wodeɛ hwɛ no wɔ screen no so na w'ankasa kan. Ma me mmɔ nsɛm na ɔtwerɛɛ no nyinaa ɛtɔ fa mfa nkyerɛ wo na me readi no kakra mfa nkyerɛ wo. Ɔse ɛɛm Queen Effiasu Asimiga ɛyɛ ne Instagram no saa na ɔtwerɛɛ no ɛna ɔse does he speak Ga? Ghanaians are jokers especially my people I love Rev Ɔbɔfoɔ. With my soul but when your chief cannot speak your language there is a problem. Ɔtoa so sɛ, I wish my Ga people would take royalty serious but who am I? Wɔse ɛyɛ Reverend ɔbɔfoɔ, ɛyɛ ɛɛm ahennie no a yɛde ama no no asɛ ɛyɛ ɔhene no, king no, Ɛɛm, wɔnte ɛyɛ Nkran kasa. Na ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi ne ɛyɛ ahemfo no atumi akɔminikati? Ɛno nti no, saa nsɛm no deɛ, ɛɛ, wɔgye die sɛ anka, ɛɛ, Wurayuram bɔfoɔ kɔsuaa Nkran kasa no kɔte Nkran a anka ɛyɛ. Bayifoɔ ba, asɛm a ɛyɛ ɛtwerɛ sɔsene dwa, wɔatwerɛ ade abɛto ne Instagram no no. Akwaso wonim biribi?
Dabi.
Mɛka abɛsi asɛm so na aka biribi sɛ meka sɛ Afie Ashoas ne Guy bayifoɔ no. Woannye anni. Dabi. Ɛna nnipa bi a wɔnim me Agya Boateng bayifoɔ ba bi ayɛ adeɛ a meka asɛm ma mensan. Wote aseɛ? Na ansa na nifirani sɛ ɔbɛto boa bɔɔl no, na ne nan si bi so o, ɛsei ɛde he ne bɔtɔ mu na ne nsa kura mu. Enti wɔyii ano ɔyɛ dɛn? Wɔde rebɔ wo. Ma menka sɛ meneɛ ntie me yie. Yɛwɔ bayisu bi wɔ nnipa bi mu a, ɔho, ɔnwe nam, ɔnkum nnipa.

Maame maa mfatoho bi, deɛ nti a me ɔse Roma bɔfoɔ nte nkran ɛne abɔ ne nkrafoɔ hene. Safia Schwarzenegger kaa asɛm bi sɛ ɔse ɛɛ yɛn Ghana foɔ nyinaa ɛwia yɛde yɛn a joking nti ɔno ɛdeɛ ni me yɛ sure sɛ ɔnyɛ Indian ni ɔyɛ joker nti asɛm no ɔkae no koraa ɔno ankasa sɛbi kafra kyɛ n'adwene wɔ fam wode aseɛ akɔse yɛwɔ nipa bi wɔ yɛwo no abusua mi ɛste ato ne paa hwii n'asɛm a ɔbɛka biaa mfa kwaa mu biam bi ne Afia Schwarzenegger. Ɛdɛ Josh ne sɛ asɛm a ɔbɛka biaa ne mpa kwaa mu nyansa ne aba biaa nnim oh oh yes. Dabi dabi ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɔkasa ɔkasa a ɛɛ na ayɛ sɛ akɔ akɔyɛ atem didi. Me nni natam oh sɛ yɛka sɛ nyansa ne nyansa nni asɛm ma me nyɛ nsɛ ɔnim nyansa oh but nyansa biaa nni asɛm na ɔyɛ dɛn ɔka no mu. Ɛnyɛ sɛ meka so sɛ bi ɔnnim nyansa o, asɛm na ɔreka no, nyansa biara nnim. Wote aseɛ? Ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ ahemfo no ɛbɔ sɛ bi Kwaku Antwi Agyei, ɔhene no, wɔn adwene wɔ fam. Na wɔn nnim sɛ ɔnte nkran na wɔn de akonnwa no maa no anaa? Akwasi, ɛne yɛwɔ ha yi, wotie no yie? Yɛwɔ Chinafoɔ bebree ba kurom yi a bɛyɛ adwuma, wɔn nte Asante kasa nso wɔn yɛ dɛn yɛ adwuma? Yɛwɔ nnipa wɔ kyerɛ mu yɛ dɛn ɛkyerɛ no sɛ bi nkran ahemfo no wɔte borɔfo kwaku ankragye nso te deɛn a borɔfo wote aseɛ ɛna sɛ ɔsan ne ɛyɛ ante bi ahye gugu meda ase nti sɛ ɔmo ka nkra kasa ne sɛ sɛ yɛ di na tam a ante bi bɛka kyerɛ no wote aseɛ nti sɛ wo ka sɛ ɔnte nkran ne nti no ɔndizɛbo sɛ yɛbɔ ne sɛ nkranfoɔ hene a ɛvia Schwarzenegger ɛna meka sɛ ne nsɛm bi wɔ na sɛ ɔka a bɛ nim wote aseɛ sɛ yɛ ɔno deɛ a Sɛ ne tweet a ɔbɛtoa sɛ ɔhemaa ɔno ɔdisɛvu ɔhemaa ɔno ɔndisɛvu hemaa nti mo nfa hemaa nto ne ho so wote aseɛ adeɛ no yɛde ama kwakuo ntweɛdeɛ no sɛ dwerɛ bɔ bɔfoɔ no a mo frɛ sɛ ayɔn no yɛ na yɛ fie so ahyina ga ya
ɛyɛ ne ya ɔse ɔdɔ no wɔnyɛ ɔdɔ asɛm o sɛ wopɛ no asɛm obi a pɛ no asɛm na yɛde no agyina position bi na ɔsɛ position no ɛni mfa so ɔsɛ yɛde no kɔgyina because wɔnte kasa bi nti hwɛ wokɔkɔ ɔde wu a Yɛwɔ Asantefoɔ hene wɔ hɔ but wɔnte French kasa. Wote aseɛ? Wokɔ other countries bi a German mo nyinaa yɛwɔ Asantefoɔ hene wɔ hɔ but wɔnte Dutch kasa. Ɛti ɔno deɛ yɛbɔɔ no Asantefoɔ hene wɔ German no deɛ ɛno deɛ yɛ. Ɔnte kasa no. Ɛno nso deɛ ne akafa ho. Mote aseɛ? Kwaku akonnwa a yɛde ama no no, me deɛ mese mehyɛ no nkuran sɛ n'adwuma pa ne ne mmɔdemmɔ ne nyansa ne nimɔdie a Twaa di ampa a ɔde adom no no, ɛso aba na ɔyɛ dɛn? Ɔretwa. Wote aseɛ? Na deɛ meka kyerɛ no nso sɛ, ɛnyɛ sɛ yɛde no abɛdi hene no nti no, deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ no, ɔnyɛ. Ɔnkɔ so na ɔnyɛ. Na mommfa ahennie no nso nka sɛ yɛde no abɛdi hene nti no, ɔde ahennie no rebɛtiatia binom fa ahodeɛ so. Ɛno deɛ, ɔbɛyɛ no saa nso, ɔyɛ no, yɛbɛsan asɔre atia no. Oh yes, meka nokorɛ na ɛde akyerɛ wo nnɛ. Mekɔɔ me me sekan de twa benkum twa nifa, saa na meteɛ. Akwasi tie nie o, yɛde nipa no ba bɛdi hene, osɔ a yɛnni no anum mpo ne me ansa mpo, na ɔbɛka sɛ ɔnte nkanaa kasa, enti yɛnhia sɛ yɛde no bɛdi hene na na one wopɛ sɛ ɔkyerɛ ahenfo no a wɔde no si so no sɛ wɔn nim deɛ wɔn yɛ. Tie nie o, wopɛ sɛ ɔka kyerɛ ahenfo no sɛ adeɛ na wɔn yɛɛ no wɔn a wɔnim nea wɔn yɛ, na sɛwi woafia Schwarzenegger a wotoɔ yi, bu nyansafoɔ a wonka ho o, Enti wontumi nka nkyerɛ sɛ wonim nyansa sene Nkran ahemfo no a wɔyɛɛ saa adeɛ no. Wo wontumi nka sɛ sɛbi w'adwene mu dɔ sene Nkran ahemfo no a wɔyɛɛ saa adeɛ no. Dabi! Sɛbi wɔ ho. Wɔ kasa bi wɔ hɔ na fie abɛka ho. Mese mom yɛnto ne paa nhwi. Ɛnni kwan sɛ nnipa koraa tie. Because ɔndisavu sɛ yɛtie n'asɛm fa mu aba. Ɔndisavu. Wote aseɛ? Enti Akwasi deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, akonnwa ne yɛde maa Kwaku Antwi Adjei no, Mpaninfoɔ wɔ adehyekonwa, yɛntie no yie, adehyekonwa no na yɛ nkrafoɔ na yɛdɛ ɛdie. Kwaku nyɛ sɛbi nkrani, bayɛ akonwa a yɛbɔ maa no yɛse yɛfrɛ no sɛ deɛ Nii Gyata, the first, ɛyɛ new akonwa a yɛabɔ de ayɛ dɛ ɛde ama no, ɛti ɔno ne nipa a yɛdikan abɔ saa akonwa no de ato ayɛ dɛ ama no. Ɛfiri sɛ Kwaku Boafo nni hɔ biara no a, akonnwa no abɛyɛ Asantefoɔ akonnwa, Dan Nkenanfoɔ deɛ nya fie a yɛbɛtumi de Asanteni bi a yɛpɛ sɛ yɛde no tena so ayɛ dɛn? Atena so. But Kwaku ne nipa a ɔdi kan a yɛde no atena saa deɛ nya akonnwa no so, yɛabɔ akonnwa no de ama no, nti wei mpo no sɛ yɛ biribi a wɔ sɛ ka Asantefoɔ nyinaa ani yɛ dɛn? Kye. Wote aseɛ? Because asɛm si nkena ha a. Ɛna wo ne yɛn nua Cecilia Marfo, saa na yɛfrɛ no, ɛɛ, ɛɛ, saa na yɛfrɛ no, Dabi, dabi, ɛɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛɛ, Evangelist, ɛɛ, Diana Asamoah, Diana Asamoah.
n'asɛm baeɛ yi, a yɛkɔɔ yɛ a mpanimfoɔ tenaa ase yɛ wɔn kan, wɔn a wɔwɔ nyinaa na yɛ Nkranfoɔ. Wo te aseɛ? Saa da no na Kwaku wɔ mu bi a, nka ɔbɛhu da yi a ɔbɛsi ne ne mpanimfoɔ ayɛ dɛn, atu agyina akasa. Wo te aseɛ? Enti akonnwa no a nka yɛabɔ ama Sabi Kwaku Antwiagyei no, wo te aseɛ? Sabi bɔɔ Siako barima no, akonnwa no a nka yɛabɔ ama no no, ɛwɔ sɛ nka yɛn nyinaa de yɛn sunsum ne yɛn ahoɔden ne yɛn nyansa taa n'akyi, na dwumadie a deɛ ɛha ne nsa no wɔtumi yɛ, na de animuonyam hyɛ ne mpuntuo ne animuonyam ma Shanteman. Wo te aseɛ? Na sɛ wobɛtena wo, wo page na wobɛka sɛ ahemfo no a ɛyɛɛ saa adeɛ no, wɔn nnim nea wɔreyɛ a, afei akɔ na san bra biom na w'adwene sua. Ayɛ wo sɛ da biaa hɔn nkoa na ɔnye mu nkwaseasɛm nye gyimisɛm ka? Daabi o. Ghana yɛwɔ nkorɔfo a wɔma yɛda gyigyi. Hwɛ! Akwaso wonim yareɛ bi wɔ wiase hɔ. Naano menye akoa bi rekasa na ɔka kyerɛɛ me sɛ Yesu Kristo baa wiase. Otumi yɛ adeɛ nyinaa na meka kyerɛɛ no sɛ wɔboa. Yesu ntumi nyɛ adeɛ nyinaa o. Akwaso mennim. Obi ntumi nka nkyerɛ me sɛ Yesu yɛ adeɛ nyinaa. Mekɔ Bible mu. Mennim quotation a ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo bae ɔsaa gyimifoɔ yareɛ. Na gyimi nso ano ɔhyehye deɛn a? Ɛdam. Na yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔnom a wɔsum wɔn ban ne wɔn nsɛm nkaeɛ no kyerɛ wɔn sɛ, Sɛbi, sɛbi, kafra, wɔagye me. Wode aseɛ? Sɛbi, sɛbi, kafra, wɔagye me. Yɛmmisa sɛ, sɛ Kwaku Antwi Agyei, ɔyɛ Fiasua Suega bra a, anaasɛ ɔyɛ ne kunu, anaasɛ ɔyɛ ne mpena bi na nka yɛde no kɔdii saa ahene wei a, ɛnka fie koraa bɛtutu ntoma ayɛ dɛn? Abɛbɔ se. Na sɛ afie ankasa no afi ase ɛɛm ɔdɔ ɛyɛ ɛɛm ɛɛm Kwaku Antwi Agyei. ɛyɛ Reverend Ɔbɔfo Ɔsoro ɔdɔ no, na ɛɛ ne kra mu nyinaa na ɔde ɛbɔ no. Ɛno nti no, ɛɛ ɔno ankasa ne nkorɔfoɔ na wɔn no gye die sɛ ɛɛ nyɛ sɛ nka ɔde ɛyɛ Reverend Ɔbɔfo ɛde ɛyɛ ɛyɛ ɔhene no. Akwasi otie me yie.
Metie wo. Yɛfrɛ kasa bi hoanimasinkyene. Yɛhu anim aseɛ na ɔka, but yɛn mu deɛ ne yɛmmuna. Saa na Fasuo Asennegya teɛ. Sɛ ɔɔka na sɛ ɔannka sɛ ɔdɔ no a, otsi ase nyimpa a wodɔ no, nyimpa a wo na aseɛ sɛ wodɔ no, ne program kodoɔ wankɔ bi. Yɛresi Kwaku Antwi Agyei no ɔkɔɔ bi? Wankɔ bi. Deɛ ɛtɔ so mmienu, wobɛka sɛ ɛnhia sɛ nka ɔyɛ de na ɛbɛsi saa hene no a, wodɔ obi a saa na wobɛka? sɛ enhia. Ɛno ne adeɛ a meyɛ meyɛ hyɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ a Nkran Ahemfo no a sɛbi yɛhuu sɛ yɛde papa no bɛsi so no, one, Nkran Ahemfo no hu adeɛ a ɛwɔ papa no mu. Anaa menka no me nua mpo, Nkran Ahemfo no hu deɛ ɛwɔ ne mu. Two, wɔn hu deɛ wɔbɛtumi ayɛ dɛ ayɛ. Three, wɔn ne wɔn fitii prɛko pɛ anaa sɛbi rɔba bɔfoɔ nyɛ ɔno nko ara ne sɔfoɔ a ɔdi kan aba Nkran ha. Yɛwɔ Asantefoɔ sɔfo bebree a ebi baa Nkran bɛte ase, ɔne Kwaku Bɔfoɔ koraa yɛ akwadaa. Wote aseɛ? Ɛyɛ dɛn ne ɛyɛɛ sɛ yɛmmoa saa akonnwa no mfa ma no? Ɛso nniban bɛn na ɛda adie? Deɛn na ɛkɔɔ soɔ? Wote aseɛ? Enti ahemfo no a ɛde akonnwa no rema no, wɔn na nim sɛ nti a ne yɛnim sɛ wɔnte nkran ɛne ɛde maa no. So wɔn na nim sɛ nti a yɛde akonnwa no ayɛ dɛn ama no? Enti sɛ ɛwɔ asɛm bi bɛka a, ɛwɔ sɛ nipa na abɔ n'aba so wɔ n'adwuma pa a ɔyɛɛ yɛ nti a yɛde saa ade no hyɛɛ ne nsa ɛne deɛ ɔbɛtoa so ayɛ. Na wobɛka sɛ ɛho nhia. Because wɔn nte nkra kasa a. Mie mie bubu nsɛm no a wɔatwerɛ no mu maako maako. Wɔse does he speak Ga? Obisaa question, daabi. Ɛna ɔse Ghanaians are jokers especially my people. Ghanaians are jokers especially my people. Nti ne people no yɛ hwan a?
Ashantis. Wodi atɛm. Daabi o, na ɛmfiri so sɛ Ga wɔyɛ Asantini. Noaduani.
wɔyɛ deɛ ni ɛti saa asɛm yɛ kura ɔsɛ mpanyinfoɔ frɛ no saa asɛm yɛ ɔka yɛ no ɛwɔ sɛ nkra ayi ɛɛ asante ahemfo frɛ no. dabi o na sɛ obi anim ɛɛ ɔno nankasa. ɛfɛ sɔ sinega wɔyɛ asantini afia afia so wɔyɛ deɛ ni. ayi so ɔsɛ especially my. Eh, my people. ayi my eti, people eti sɛ ewia dwo kɛse di yɛ ne yɛ henfoɔ. ɛni ɛni deɛ ɛni deɛ ɔno ankasa sɛ ɔkɔ kasɛ My people no wokɔ fa sɛ ebia ebia another tribe bi te sɛ ebia asantefoɔ ɛkɔ attack na ɔbɛka sɛ ebia meyɛ asanteni. Ɛne adua yɛ coward
me puri fa kyerɛ fia sɛ he is a coward sɛ wɔse wɔyɛ ɔba a wɔbɛbɔ baa bi kɔ ofiri adini ne ahwadeɛ sɛ fia sɛ wɔyɛ ɔba a me dɛn no wɔmmra na ne people korɔ no a ɔyɛ no wɔbɛdɛn no adini ɛhwɛ ɛne saa wɔyɛ coward wɔnyɛ obiara Sɛ fiase ɔyɛ ɔbaa sɛ bi n'adeɛ da n'adeɛ so enwii wɔ so a, wode aseɛ? Na fiase ɔyɛ ɔbaa ankasa ɔno deɛ fɛ no afia Schwarzenegger mmerɛ bi ɔkaa sɛ Linda India yɛgu so nsa ne deɛ a afia me dɛɛ no they should come out ɔmɛka nkyerɛ sɛ my people no ɛyɛ tribe bɛya
ɔmmra ne yɛnhwɛ adeɛ.
Okay, mɛme nsa ntoa so, wɔse ɛɛɛ I love Reverend with my soul. but when um your chief cannot speak your language there is a problem wɔse sɛ wo hene ntimi um anka wo kuro mu kasa a na ɛyɛ sɛ mfomsoɔ wɔ ho. Mfomsoɔ biara nni ho. Okay.
Sɛ ɛnti na mese sɛ ɔka sɛ mfomsoɔ wɔ ho a ɛkwan bi so no wɔde yɛn nua Kwaku Antwi agya atɛm. Okay. Ɛkwan bi so mpanimfoɔ a ɛnni si so no wɔadi wɔn atɛm. Okay.
Because mpanyinfo nnim nea wɔn yɛ, mfomso a ɛwɔ ho ne sɛ yɛsrɛ akonnwa no yɛ akonnwa foforo a yɛabɔ de ama no. Wode aseɛ? Kwaku tuo sɛ ɔte nka no, bra bɛkyerɛ. Ti nam sɛ wɔ sɛ ka yɛfrɛ no, yɛfrɛ no, ahenfo no nka, ahenfo no frɛ no, na yɛbisa no sɛ adɛn nti na yɛn na yɛsi hene na woka saa asɛm wei. Wote aseɛ? Ɛdeɛn, ɛdeɛn nti na ama woka saa asɛm wei sɛ, sɛbi kafra sɛ, yɛn yɛ Ghanfoɔ no? Sɛ saa na wɔka no ho. Wote aseɛ? Wɔn, wɔn ntɛke ahennie no serious. Nanso wɔn na wɔakɔka. Asɛm no nka nwie. Wonka nwie. Woaka nwie. Nti nsɛm bi sei na ɛhia sɛ yɛfrɛ Afia. Nneɛma no bɛyi ne ho ano. Nam sɛ ɔyɛ coward. If Afia sɛ ɔyɛ boldness a, there is, ɔmmra abɔnten mmɛka nkyerɛ yɛ sɛ, my people na ɔka yɛn, na yɛn hɔ amoa. Sɛ nipa biaa ɔtra aba ɔdwo anaa meboa ɛti wɔma kyerɛ people koro no a wɔka no Kwaku Bɔfoɔ ɔyɛ deɛ ni? Ɔyɛ Asanteni? Ɛna akonnwa bɛn deɛ bɔmaa no? Asante akonnwa Ɛti when you say sɛ my people deɛ a na ɛsɛ Asante asɛm na woka Wote aseɛ?
When you say sɛ my people deɛ a na ɛsɛ yɛn no Asantefoɔ no a yɛbɔ akonnwa no anaa yɛbɔ maa Kwaku Bɔfoɔ no kɛnhia sɛ oh wei ne tra barism a yɛ a na yɛka no bi no no Wote aseɛ? The tribalism no a yɛka no, ebinom no, enti wɔnte nkran, ɛna yɛde no akɔyɛ ɔhene. Ankɔyɛ sɛ bi domo, na ɛkɔyɛ nkankom nti no, ɛnyɛ. Okay, mate aseɛ.
Wei ne ɛyɛ nsɛm a Atua Schwarzenegger ade abɛto dwa de ama ɛyɛ Ghanafoɔ. Na ɛyɛ bayifoɔ ba soso akyerɛkyerɛ ɔno nso ne side story a ɔno nso nim de ɛfa ho. Yɛkɔ bayifoɔ ba w'asɛm a ɛtwa toɔ koraa ɛne sɛ. Akwasi m'asɛm a ɛtwa toɔ ne sɛ afie ahwe ɔsene ga ho ɔmo nfa no asɛm sɛ abena kɔkɔɔ deɛ no. Adɛn abena kɔkɔɔ yɛafa no sɛn. Sɛ abena kɔkɔɔ ɔmo se A plus ɔmo se wabɔ dam nti ɔmo nfa afie ahwe ɔsene ga asɛm saa.

Bɛnfoɔ ba sɛ yɛmfa ɛyɛ Atua Schwarzenegger yɛmfa no saa na ɔyɛ dɛn a ɔyɛ Ghanani ɛde ma yɛde hyeɛ ɛno no yɛyi no to twene a ɛnyɛ yie ɔno no n'adwenkyerɛ Ɛno no, wo nso so w'adwenkyerɛ ne sɛn? Bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi de ɛyɛ wo comment ade aba ɛyɛ comment section mu no mu na yɛbɛtumi akan de ama wo. Aha ɛyɛ Medwam TV. Big Akwasi nie. The Medwam Show nie. Bayifoɔ ba nie. Yɛne ɛka boom a yɛde dwumadie de brɛ wo. May God guide you, may God bless you. We are off. Thank you very much indeed.